Hawi Kung, mah hi na fale, na nule ca ro ah hmuh awkah na hi na pi ṭhan lung he kan zeih dih si ka ti tual te ah hin thongkha cakua sawm sarih kum ah khan a rak thi. Mah hihi a thlanlung te hi kan intuar te an rak hmumi a si. Mah hihi na fale ca ro ah nan tu thlanlung a si ti, ti kha ah, na chimh awk ca a ro ca kan ceihmi a si. Na pu thlanlung a si. Sak tuk kan sak tuk.

An hringtu hna nan nu season a hngalh a ko ite. Hihi hi na u ceu hmung pa a si. Hihi na pu a si. Cun hi na pi si. Hihi hi mithi na u a thlan kan zaihmi kha a si. Koi kung tha ten rak zoh hna la mu. Mah hi hi sungkhar hmanthlak si. Cun a hngal kho hna lai lo. Nan ka chim ti hna lo. A pi le pu le nangmah u le lawng ka chim. Ah, hlang. Khorisamat kan don lio hmanthlak te kha si. Ah, pa pa nan nu le Na fale kha mah rak sawh hna law an min kha rak chim te ko hna. Mahhi Christmas hmanthlak kan don lio, Christmas kan don lio i hmaan kan i thlak ni kha a si. Mahhi kan in zaihpiak ve hna. Kha ka fate le cu rak zoh law na fale le nan nule ṭha tein rak chim hna law ṭha tein a konglam kan chimh cang ko khah na pu hmanthlak he atu a kan von langhter ṭhan i ṭha tein na fale nan nule cu rak chim hna maw Oh, nani nani le te he zo hna he nani hoi he hna he tu tiang te he sen lo mu te na kong a hal ngandam te um hi um mal lo fapa te nani te le hi rak tong na hi nani nani pam nong na ka ko nani le jong na ko nai hi kani si ti tha ten rak sim mo pa te kha pa te Pathian le thang sang an dam an pe hna se lo ka ta ti kan mi zuma hi kan si sang sau dong kan nong ti lai lo

nan dam lio a si ma? Atu lio te hi parte le hin sunkhat pa le te le hin ṭahniang te na pale cu phiarti a ar sa tha cun an an vai dam tein an kan rak phan i atu zing hi na pale te dawtnak zing a si caah khan nanmah muihmuh ruah ah mah hi atu lio te ah mah nih kan an kan thlak i ka taniam ka ngeihsia a tuk kanmah a lang lo tein khua ka ruah lengmang ah hin kei cu ni ni dang le lawng ka de ṭhen dih i atu hoi hna ahcun Ngahsia he le lawng kan um. Zahan hawinak kan a chut lengmang hna kha ka bawm kho lo. Ṭa te ka hrut cang i ka ni te kha tia ee a lang te tu ne. Thawng la pa ngai ka rak han lengmang ulo si ko e. Ka tanio dam te ne rak um ko lo ka rit tung lai ne ti ni te ka ka rak hleng hna lo dam te a chan um ah tu ne. mah ka bantuk te na ti bantuk te kha ne rak kan chawn lengmang ko lo vialte si ko zong ah mu ta te a tlung ta tak a kan de ka tanyang te tar cang lai eh nan ni ka cang na si ma ro ka ka ngai sian na ba ne thalai kan cha langmang mi hna kha nan ni le chu hi an si Na ka khan mah hihi nan kan hmuh i mah hi kan ro te si si ko i kan i lawm tuk hringhran ko nanmah kut le ke ten zeizong vialte hi nan kan tuah piak i nan nu le nan pa le nan ni le zong he nan kan hmuh i nanmah kut le ke te si ko Pathian sinah lawmhnak bia kan chim i Pathian nih thluachuahnak an pe ko hna seh law caan saupi zong nan ni le le nan nule hi Pathian nih nunnak pe ko hna seh nan cungah kan i lawm tuk hringhran ko ka fapa te le ka fanu te le nan fale te he dam tein um zuam law tiah thluachuahnak kan pek ve hna lailawm tuk hringhran Ngun te, ka pa te, ka do te. Santlai lo nan hum na pa na ka dot na kan kilve ni to to tla lo na kan doti. Ka pa te na na kan te na kan te ni.

Cu a hniang bik te ah khan te dawt ṭha hniang kha sin a nau le te. Ma cu i dawthin le vannei cu phiarti tiang na pa kha an rak zulh in an nupi ṭhitnak ah puai an zo kho i ka dawt te kan nih nih cun zeihmanh dawtnak kan nei kho lo i a hiti i kan muite kan i hmuh le kan ei kan din le lawng kan bawi kan i zawimi te hi si ko e ka fapa te aw nangmah tu nih a ruah zia rak kan thiam ko law hi bantuk tiang tiang in kan cungah dawtnak le ei hmaiza tlah lo na kan hmaiza nak le na kan upatnak vialte hi kan i lawm tuk ti leng han a chim awk kan thiam lo i kan nih nih cun kan thih tiang zong nan dawtnak hi kan in rulhsam khawh ding hna si lo Pathian tu nih nangmah le na innchungkhar nun khuasau le ngandam in phaw hna seh law na tu chin na fa pak tiang khin in vawlei thluachuah van thluachuah pathian nih thluachuah in pe ko hna seh ti tu kha ka duh ni le ka saduh tha a si ko ka dawt te zei hmanh simoh le rel lok zong ka siam ni um lo kan i lawm tuk hna khan tha kha na rak hmuh ko kha hika tiang he nuam tein a kan umpi Pathian tu nih thluachuah an damnak pe ko hna sehlaw thla rak campiak lengmang hna u le saupi in kan nunpi nak hnga i anmah zong nih thla in campiak hna lai pa te le le nu le pa he le lunglawm le hnangam tein le ni le he Nganchah a lak caan ṭha kan hmuh i kan muite hi rak kan zoh ulaw nan cungah kan i lawm tuk thang hran ee. Oh, kan in cha kan thung kong na hmuh bia te kha kan hau di thing an che di tha tu chu no na pu phio phio chung te he khan in lam nei te bantuk kan um chang i a han kan in pa kan lo lo nan ti ton kha atu cu naihte a kan cang cun ṭha tein rak zuam hna law ka pa te khi tlang via te khi na pa lo a tukmi te cu si ve koitu kan timi kha ai na lung a leng tuk lai dah tiah ka ruah ko fapa te khan dam te te cun a thawh na nan mah thong la pang a zong via te nan mah thong la pang si ko hi fapa te kan i lawm tuk khan eh

Ei, a zeihmanh cu Pathian nih kan tam thut cu a pe hna selaw kan nih sining cu a laurat lau nan theih dih ko cu cang. Ve, ka fale nih mi van an hai. Hmunkhat te ah hin um le khuasak hi um sehlaw ka ṭa te le ka nau te le kan chiatnak kan i hrawm hna, kan ṭhatnak kan i hrawm hna. Ti khi saduh ka tat la mu. Ei, vawlei cu ka mu. Zeiti awk a ṭha lo i khuachia tu nih kan dothlo cu ar te hna sehlaw hmailei ah nanmah cawm le zoh le ṭhit ka ko lai ka nih na thurua cu zoh khi khi te khi zoh hi khi hi nan fale zong hi keimahle ka cawn khawh hlan in mi pakhat han um la nanmah sinah hin nanmah tu nih ka nau le ka ṭa le nanmah tu nih pei nanmah zoh ding na phenh ding an si ko i keimah cu na ka harh ko ki ta ka sulak a mi hruk bik rum ngei lo bik mi siat i zei paoh te siat lei ah a thawkmi ka si ei kan u te lung ngei lo ka far te lung ngei lo hna tiah na ka ruah zungzal bantuk in hmailei ah Kan vile zungzal lo law nanmah ka sawhmi kan si ko kan ar le ka ṭai le nan cung ah lunglawmhnak tampi ka ngei hin lai nan kan zamh nan kan khen hi hnu zong ah nanmah ku ṭhiamṭhiam kan si ko lai ka ṭai le kan ar le nan cung ah lunglawmhnak tampi ka ngei ni za zong kan nih cu pi fei zong hman zong kan i thla ko leo ka fa hi hman ah he dam lo tuk hi tu zio te lawng hi ka vei hman zong kan i thla ko hi

Akung kan i lawm duk hringhren e ka dawt te parku vei kei cu san ka tlai lo i a hlan ah an puai tikah hin duhsah tein kai hai thawn lai ka ti nain ka dam lo tuk i ka fa puai zongah kei cu ka ra kho lo ka fanu te le ka fapa te le Parku ka fanu te kan inn le kan lo te cu kan nih kan khuasak kan tin tuk nak cu na pa pi he mah hi kan si ko ee na nu pi le na pa pi kan umnak inn si ee ka dawt te aw ka fanu te aw aho hmanh an um ti lo i Na papi le keimah lawnglawng kan si ee. Cihhai le vansang in ka fanu te le ka fapa te lio kanmah holhlawng khua kan sa cang ee. Lio hihi kan si ko ee. Pa kung na u te na u te cuca ca hiang fapa te kha lan lian moi si em a hi hi hi ka hring te ai ai mi kha

Nan nupi le nan papi cu tuhi kum sawmsih le kum khat kan tlinnak a si ve cang. Cucacun ka fale hna Pathian nih thluachuah vanlu kan pe seh law saupi nun i zuam a si law nannih zong dam tein um zuam hna u law kanmah hor nu thal patta te lawng hi khua kan sa ko cang. Cacun mah le caan saupi zongah na nu nan pa thawng hal hun kan ba hlah u. Khan nan nu nan pa hi khuate lei ah khuasa tintu kan si bantukin na nu zong hi Hakha lei ah hong ko law an kan ti lengmang ko i na nu a duh lo i hika tu he khua kan sa tiin kan tu. Cucacun kan hmanthlak te le kan inn kan lo te le Kan sining nih kan hmuhmi hi kan si ko ee. Pathlia bawi dawt kung nan dam maw a lang lo. Tla zakhat din in kut kan in taih hna. Hla ka van i thawh ta lai. Lai hla. Vai siam rem han cung kan caw ṭi lai.

Hmellang TV rak hoi len awk in zeitin cuang sehlaw ee ka fate le kan lunglawmhnak ah hla lai hla ka van phuah takmi si. Ei pa kung le par ku Ka nupi le ka papi le an inn te ah ee video an tappi, an lungthu zong an rak zaih hna ulaw nan timi hi kan i dawm tuk hringhran. Ei nan kan dawtnak le nan siaherhnak hi nan hun langhter i kan i lawm tuk ee. Bawipa nih ee kannih tla zohkhenhtu le dawhriatu a thlusuah in pe hram hna sehlaw ka fanu te le ka fapa te lio

A kan ngai tuk lai ti sonh le khenh zong ee ka dawt te le ka tong ti lo ee ka ngaihsia tuk ee ka fanu te le ka fapa te le ei khua caan te tal ee thawngpang kan hon hal pah tawn nu lo mun hmuh can ah a ka dawt te lio ngeihnak bia cu sim lengmang a si lo zeitikah a dong hnga lo a lang lo tlang zakhat ban in nan kut kan tlaih hna ka fanu te le ka fapa te le mangṭhau law Laram cheu ai hmu bal le ai tong bal lo kan si lo. Hi tluk in khon an ruat hi kan chungkhat kan ruahsan hmuh cio kan duh nan ti caah na sinah tampi lawmhnak kan ngei. Hi nan chungkhat cu hihi Atu Lairam Ceu pai anu nau cu si cucun kei he na pa Tluang Cung pa cu ka si he he Tluang Cung cu si he he a nupi si pai sasin Cun he he tinzi kan phan hna mi cu si. He na thachung na thachung fale cu hihi le hite hin si. Cun hihi le hihi hi na nau tinzi fale cu an si. He mah hi vial he atu lio ah khuasa cu kan si. He he Vancung Lian hi Hoi Len Par he he Van Nu Peng he he Sui Rem Par ma cu cu an si. Kan i lawm tuk hran Pathian nih thluachuah aan pe ko hna seh. Dam te um rak zuam ko loi. Nan nih bia te nan fale he a ka hmu hna lo e ka se har gai nan phan dan le thlak la ve san ku chap hin ku te reo ti kha man sim ta ka do nan san lok nak tampi kan ngai he khat ot chong bia to nan cha ve lai Kung, ka pa nan nu he maw nan khuaruah mi te hi kan rak lawm tuk hringsan. Pathian nih thluachuah an pe ko hna seh law atu video a kan zeih zong hi kanmah zu PC bu te na bu te phaw e si. Vai sa bawi lawm kan ti bawi lawm a si cu video a kan zeih tu hi siat ni that ni ah amah a phaw than hring a kan zoh khenh le a kan cawisangtu a si hi a cungah lawmhnak tampi kan ngei kan hmaizah ngai cu kung ka siaherhmi belte hi mu ka pha nang cu mifim lungngai na si ko ṭung sungku le lanluai nu le nang hi lai lei i hi tluk i kan i rak dot tluk hin nan i daw hluah lo ka ti ko mah belte hi nan cungah ka ngaihsiatnak a si cucacun nangmah nih a ṭhatnak in khua rak ruat rak i do rak i za u lungrem te le nuam ten rak um u timi kha thawng kan thanh hna phet ruah phet te le Mi cungah hin Pathian nih thluachuah aan pe ko hna seh law timi kha chim kan duh ee. Na kal hnuah mak kan inn hi kan renh ma na kal hlanah a ruah awk zong ka hal ti lo mak ha. Kan inn cungah hi si ko ee ka pha aw. Mangṭha cikcak u kan i lawm tuk hringhren.

Kha dawt kung zinglei ah hi tha thawk kan ei than hi ma kha